Right, baba Kalito, baba Njoli, munhu wani akangwara kumberengwa ndadzoka neimwe nyaya futi yandoda kutaura nayo nhasi uri musi wa 18 vanhu vachicelebrata independence in Zimbabwe. Ndobvunza kuti chamuri kucelebrata is it independence here kana kuti muri kucelebrata kubudirira kwevamwe vanhu? Because independence ichitanga takanga ticelebrata kubuda muupambe pfumi hwavarungu vakanga vapamba nyika kuita yavo vachitiisa pasi pemutemo wavo now we are going back again kutora vanhu vatema ndo vaakutisa pasi pavo because each and every zimbabweans hatina marights ekuti tokwanisawo kutaura anything izvozvi ndichitaura voice audio yandiri kutaura panapa izvozvi izvi ndichitaura so ndotogona kunge ndatova ndakutospotwa kana ndakutotevererwa kana kuti ndakutotsvagwa kuti toda kuona kuti anogara kupi anofamba sei anorarama sei vana vake vari papi because of ndangotaura shoko randataura kuti in zimbabwe there is no independence if kana mamune independent tingadai tine marights vanhu vaitova neright yekuti 31 march vangadai vakatopinda mumarodhi vachidemonstrata vanhu vachitaura zvakasununguka zvavanoda because they are in country ine independent zvino kana tichirambidzwa kuti tidemonstrate muroad tichirambidzwa kuti titaure even pasocial media pachiti washut down network maclinics ma, ma asina, asina zvikwanisiro zvi, zvi zvekuti vanhu vanorwara varapwe pasina vamasivu sevanhu achigara achichema mapurisa achigara nebhutsu yakabhenda kudai masoja achiita zvekuisa chigamba pahembe yebasa iye munhu anoshandira mugovernment then you call it independence in zimbabwe paine vanhu vanorova zvifuva vachibvuma vachiti ini ndiri gold mafia ndinodya nevanhu vokumba kwedu achidaro iye scott imi mose muchicelebrate is it independence hapana independence muzimbabwe hatirege kunyeperana tichionana tichifadzana tichisimbisa nenhema hakuna independence muzimbabwe iyi zvokuti kwanzi eh, second republic there is no second republic inonzi inouya muzimbabwe if tisati taona maraisi tisati taona rusununguko kubva kune vari kumberi kwedu bumbiro romutemo harifaniri kungochinjwa zvokuti munhu angomuka mangwana makuseni woisa mutemo wotoisa kodhi omuka mangwana makuseni munhu wotoisa mutemo wotoisa kodhi kuti bumbiro romutemo rakati mutemo unoti zvakati munyika munofanira kuitwa zvakati That is bullshit. Hazvifaniri kuitwa munyika. Ndichikura isu taiziva kuti mutemo yaitonzi kunoenda nyika yese kovhoterwa mutemo before mavhoti kobva kozovhoterwa chinchi makansela zviuya zvese mamp zvichikwidza zvichikwidza kusvikira mapresidential eh, eh, elections now zvakungoti unongobva mangwana kunongonzi mutemo wachinja hatitozivi kuti mutemo wachinja kupi muparliamendi vava vachivhotera kuti mutemo uti kupi kwavo vachivhotera kuti there is no independent in zimbabwe why muchinyeperana muchiti muzimbabwe mune independent muri kuiwana kupi titenderei tive free nyika ngaivakwe shoko rekuti nyika inovakwa nevana vayo nevene vayo yes is good information if kana muchitendera kuti nyika vene vaya vaivake because we are not even free kuti vake nyika yedu hatisi free nyika yedu yatotorwa nemachina nyika yedu yatorwa nefamily yokwana munangaro vatora nyika nemachina vari kungotora nyika vari kuita zvavanoda pamberi ngo pakabuda lithium iam always talking about that, that mine yakabuda lithium inotyisa mabhillion nemabhillions yakaperera kupi mbere nguva ine development ipi yayakaita kusara kukucherwa gomo chete kukoromora gomo there is no any development yakaitika muberengwa asi makabuda mabillions nemabillions now you people you celebrating hey, hey, independence independence hakuna independence muzimbabwe those people who supposed to celebrating independence vari kutambura maoveterini zvino to celebrate